Constitutional Bill number 3 haina kutanga neZanu PF, yakatotanga naHezekiya, nokuti Hezekiya akavingwa nemutumwa waMwari.
Sei maita izvi? Noda kupa yangu enzaniso waHezekiya. Hezekiya akatonga maJuta Kwenguva yakareba akaita mambo ane mukurumbira. Akazviona iye asingafanirwe kufa, achifanira kutonga maJuda nekusingaperi. So Mwari akapinda chirwere maari ndokubva arwara achida kuona kuti uyu munhu Kudambuka-dambuka neDivision mubato reZanu PF kwasvika pachidanho chepamusoro apo tinoona vanhu vachiita makakatanwa uye kudhonzerana nekukakavadzana pajekerere nyika iyi yese yakatarisa. Izvi zviri kuonekwa kubva pavhidhiyo rakaitwa naVaChiwenga apo vakapa muenzaniso wemuBhaibheri wamambo aitonga Israeri ainzi Hezekiya. Mumashoko avo, Vice President Chiwenga vakataura kuti Hezekia akanga ava kuda kufa, asi akazokumbira kuwedzerwa makore ekurarama naMwari, ayo aakazowedzerwa, asi akamararama ari muutapwa. Mumashoko avo, vanoti Hezekia aiekita sebenzi mazuva aaitonga, uye kunyange hake akawedzerwa makore ekurarama, haana kuzombochinja unhu hwake hweubenzi, uhwo hwakazopedzisira hwaita kuti makore acho aakawedzerwa kuti ararame amapedze ari muhutapwa. Zvino mubato reZanu PF maane vamwe vanhu vari kunyatsobuda vachichallenja mashoko aya aVaChiwenga zviri pachena. And vari kuti VaChiwenga pavakataura mashoko aya vaiita sevanoreva kuti VaMnangagwa zvavari kuda kuwedzerwa makore ekuti vatonge two pamusoro pe five avagara vakuda kutopedza vari kungoita sa Hezekia uyewo vaiita kunge vari kuratidza kuti Hezekia akawana ma consequences paakawedzerwa makore izvo zvinogonawo kunge zvirizvo zvichasangana na VaMnangagwa kana kuri kunzi vawedzerwa makore. Muvhidhiyo rinotevera, muchaona mumwe wemubato reZanu PF anova mukuru mubato iroro uye ave kutozivikanwa achichallenja mashoko aya akataurwa naVaChiwenga, VaChiwenga vanovawo vemubato rimwe chete remuZanu PF. Saka patiri kuona makakatanwa aya, zvinongoratidza chete pachena kuti makakatanwa ari mubato reZanu PF asvika ku. musorosoro kwatingati isusu kuboiling point uyewo zviri kubuditsawo zvakare pachena kuti zviri kutaurwa nevanhu zvekuti pane makemp maviri mubato rezanu pf imwe kemp inotungamirirwa navachiwenga neimwe kemp inotungamirirwa navamunangagwa ndezvechokwadi nekuti dai zvanga zvisiri zvechokwadi hataimboona mashoko ekupikisana ari kubva mubato rimwe chete kubva kuvanhu vakasiyana. Ndichakusiyai muchiona vhidhiyo racho munzwewo zvaitaurwa nemutungamiri uyu pajekerere pakazara vanhu izvo zvinoratidza kuti Zanupf yasara iri party yakadividika dividika uye yakadambuka dambuka. Ndinokutendai chaizvo nekuteerera uye nekutarisa pachivhitivhiti chedu cheShuviro TV kwese kwese kwamungadai muchitiona muri. Ndapota kana mapedza kuona vhidhiyo redu musakanganwe kubaya bhatani rakanzi subscribe, kunyorawo mucomment section nekusheya vhidhiyo redu kuti vamwe vaonewo.
sei maita izvi noda kupa yanoenzaniso waezekiya hezekiya akatonga majuta kwenguva yakareba akaita mambo ane mukurumbira akazviona iye asingafanire kufa achifanira kutonga majuta nekusingaperi so mwari akapinda chirwere maari ndokubva arwara achida kuona kuti uyu munhu akakiribika iro ndomba atuma isaya muprofita wake zvakachinotaurira muranda wangu hezekiya kuti aronge zvemusha wake nekukasira nguva yake yakwana ndakuda kuutora wo hapoka zekiya wakaenda kumadziro emba yeumambo ndokutanga kurova madziro Imi muri Mwari akaita sei? Hakuna umwe mambo akatonga vanhu ava kudarika ini. Ini ndini ndinogona. Hakuna umwe futi achakwanisa kuvatonga kunze kwangu. Akazhambarara akakunga achabuda misodzi yeropa. Jehovha akati, "Oh, ndobva wadzokera futi kuna Isaya zvikanzi iwe Dzokera kubenzi rangu riya. Unoritaurira kuti ndanzwa kuchema kwaro, saka ndichariwedzera makore magumi nemangani nemashanu. Haa chimupai porridge yemu yemaonde adye kuti apore. Shasha anobva yapora akasimaira anobva yasvika uko. But Mwari aiziva zvakanga zviri kuuya. Pakauya hondo yeNebukadza vasori iye manje nekuzungaira kuya ndokuchienda ndokubva anotaridza apuwa ndokuigirwa zvipo ndobva achienda zvikanzi hande ndokurakidza pane arika sei tisingakundwe ndokunorakidza arika avaya ndokudya avo ndokubva vati havasita kudzokera kwedu ndokuzouya nehondo svinu yaasina kupedza haana kwaaita kana mwedzi mitatu hatina mbonzwa payakanyorwa mubhaibheri akazopedza 15 years ari pasi mujera mwari hana kumutorera 15 years dzaakamupa akamupa asi akanga ari pai
Ndoda kutanga ndaparidza mharidzo yakaitwa isina kumira yandinofunga kuti inoda kugadziriswa yaHezekiya. Inini chikoro chandakaita ndecheBible. Ndine masters in theology. Constitutional bill number 3 haina kutanga nezanu pf yakatotanga nahezekiya nokuti hezekiya akavingwa nemutumwa wamwari kuti makore ako okurarama apera bhaibheri rinoti akatendeuka akatarisa kusaidi akanamata akati mwari dondionaiwo Mwari ndomva atuma mupirisita mumwe cheteyo kuti chienda, ndamupa 15 years more. Saka yanga iri nyaya yeconstitutional bill number 3 nokuti akazopiwa 15 years Asi VaMnangagwa tangovapa 3 years saka ndiani anoramba constitutional bill number 3 iyo yakatendwa namwari kuna hezekiya yatendwawo kuti ipiwe vamunangagwa yemakore kusvika pa 2030 saka toda kutenda kuti tapuwa makore akawanda zvakadai